Wel, mae'n ddiwrnod braf yma yng nghylch meithrin Cwm Bychan Bach. Diwrnod braf a diwrnod cyffroes. Os edrychwch chi'n ofalus ar yr awyr las a'r cymylau, mi welwch chi rhywbeth arbennig. Welwch chi? Rhywbeth porffor yn hedfan? Dacw'r Bala Lŵn. Mae hi wedi glanio! Hwre! Ond pwy sy'n teithio yn y Bala Lŵn? Dewin, wrth gwrs. Helo, Dewin. Heb anghofio Doti. Wel, am hyfryd. Dewin a Doti wedi dod i weld eu ffrindiau yng nghylch meithrin Cwm Bychan Bach. Mae Dewin a Doti yn byw yn y Bala Lŵn ac yn hedfan ar hyd a lled Cymru. O, beth sy'n bod, Dewin? Byddwn i ddim yn gallu hedfan ar hyd a lled Cymru cyn bo hir. Pam? Be 'di'r broblem? Rydyn ni angen mwy o danwydd. Tanwydd? Be di tanwydd? Tanwydd sy'n neud i beiriant symud. Ond ma tanwydd y Bala Lôn yn isel. Ohh. Wel, dwi'n siŵr y gall dy ffrindia yn y Cylch Meithrin dy helpu. Be di tanwydd y Bala Lôn? Be wyt ti angen i wneud iddi hedfan? Dwi angen geirie hud Cymraeg. Clyw? Mae plant y Cylch Meithrin allan yn chwarae. Tyrd, dwi'n siŵr y gwna nhw ych helpu chi. Edrychwch pa mor brysur ydy pawb. Mae Martha a Guto wrth eu bodd yn coginio cacen fwd a chwarae gyda dŵr. Mae digon o bethau i chwarae efo nhw yn y Cylch Meithrin, welwch chi. O, dacw Tom a Sian. Be maen nhw'n neud tybed? Dwi'n gwbo, adeiladu lle i guddio, cuddfan! Wel am sbort! Ond dwi'n siŵr y byddan nhw i gyd yn falch iawn o weld Dewi na Doti. Helo! Helo! Oes rhywun yn y cylch meithrin heddi? Mae pawb yn brysur iawn yma heddiw, Dewi. Ond i ble raeth Sian? Sian, druan. Dwi ddim yn meddwl mai fel yna mae'r gudfan i fod. Ti'n iawn, Doti. Dwi'n meddwl y dyla ti helpu Siân, Dewin. Wrth gwrs! Da iawn, Dewin. A rŵan mae'r guddfan yn barod. Ie, Dotty! Gair y hud! Cuddfan! O, gwych! Mae Dewin wedi casglu un gair hud yn barod! Cuddfan! Mae hi'n amser cael ffrwyth yn y cylch meithrin rwan. Mm, ydach chi'n hoffi ffrwythau? Sgwn i os bydd yna air hud arall i'w gasglu wrth gael ffrwyth. Mae Dana a Jac wedi gosod y ffrwythau yn daclus ar y bwrdd mewn powlenni. Mae Dana yn hoff iawn o helpu yn y cylch meithrin. Ym, banana yw ffefryn Martha a Tom, ac afal i Guto. Dwi'n hoffi afal hefyd. Diolch! Diolch! Clywes di hynna, Dewin? Roedden nhw'n dweud diolch, ond mae'n rhaid fod diolch yn air hud. O, ydy. Diolch. Mi fyddwn i wedi casglu digon o eiriau hud cyn pen dim, ond edrych, Dewin, Mae 'na oren ar ôl. Ti'n hoffi oren? Mmm. Diolch! O, am garedig ydi Dana. Mae Dana wedi rhoi y ffrwyth olaf ar y bwrdd i Dewin. Ond pa ffrwyth wyt ti'n hoffi Dana? Beth am fefus? Oes mefus yn y fasged, Jac? O, hen dro. Dim mwy o ffrwythau. Mae gen i syniad! Wel, wir. Da iawn, Dewin. Mefus i danna. Amser chwarae gyda'r teganau bach rŵan. Mae Martha o dan y bwrdd. Hi yw'r ffermwr, ac mae Tom yn cadw llygaid ar yr anifeiliaid iddi. Trefnus iawn, Dana, a Guto. Pentwr coch, gwyrdd a melyn. O, a dyma ffermwr Bartha ar ei ffordd! Does dim byd gwell na chwarae gyda ffrindiau. Chwarae! Gair hud! Hwre! Gair hud arall i fynd mewn i'r het! Beth am adeiladu tŵr gyda'r blociau lliwgar? Syniad da! Woow! Byddwch yn ofalus! Dotty! Hei, dwi'n meddwl ei bod hi'n amser stori! Beth am i bawb fynd draw i'r gornel ddarllen? Maen nhw'n cael stori yn y cylch meithrin rwan. Mae Jack yn dda iawn am ddweud stori. Drychwch, mae pawb yn gwrando'n astud. Psst, psst, dewin, stori am beth ydach chi'n gael? Stori am Enfys. Sori, Doti. Mae'n rhaid i ni wrando rwan, meddai Doti, achos mae gan Dewin gwestiwn i'w ofyn. Pa air allwn ni ddefnyddio i ddisgrifio enfys? Mae gan bawb atebion, ond Guto sy'n cael ateb. Mae Guto ychydig bach yn swil, felly mae o'n sibrwd yr ateb wrth dewin. Ella y bydd o'n air rhyd! Beth oedd y gair, Dewin? Lliwgar. Wel, wrth gwrs, mae'r enfys yn lliwgar, gair hud hyfryd. Diolch, Cylch Meithrin Cwm Bychan Bach. Rydych chi wedi achub y Bala Lŵn. Wel, do. Mae Dewin wedi casglu pedwar gair hud o'r Cylch Meithrin. Cuddfan, diolch, chwarae a lliwgar. Fydd hynna'n ddigon o danwydd i'r Bala Lŵn fynd i'r cylch meithrin nesaf, Dewin? O, bydd. Wel, dyna beth oedd hwyl. Ond, Dewin, sut wyt ti am roi'r geiriau hyd yn y Bala Lôn? Gyda'ch help chi, ac ychydig o sêr hud o fy het, siŵr iawn. O, iawn. Dim problem. Ydach chi gyd yn barod i ddweud y geiriau hud gyda'n gilydd? Ydach chi'n cofio beth oeddan nhw? Cuddfan, diolch, chwarae, a lliwgar. Ar ôl tri, felly. Dywedwch y geiriau hyd. Un, dau, tri. Cuddfan! Diolch! Chwarae! Lliwgar! Hwrê! Mae o wedi gweithio! Gwell i chi fynd rwan, Dewin, cyn i'r Bala Lŵn hedfan i ffwrdd! Hwyl fawr, Cylch Meithrin, Cwm Bychan Bach! A hwyl fawr, ffrindie! Diolch am y geirie Cymraeg gwych! Hwyl fawr, Dewin a Doti! Wel, dyna beth oedd diwrnod da. Pan fyddwch chi'n mynd i'r Cylch Meithrin, cofiwch ddefnyddio geiriau Cymraeg gwych rhag ofn y bydd Dewi na Doti angen eich help. Hwyl fawr!